זיי נעמען איבער גאנצע געגנטן אין ניו יארק און אויך אין שטעטלעך אינעם שטאַט ניו יארק, און מען געפינט זיי אין אנדערע שטעט אויך, עס איז א פענאמען פון אונזער צייט, זיי זענען שוין אין די הונדערטער טויזנטער. און יא, און וועגן זייער שפראך דארף מען טאקע, איך האף אז א מענטש פון וועזערבורקא אדער אנדערע וועט זיך פאראינטערעסירן נענטער און ערענסטער. אין מדינת ישראל איז אויך דא פארשער וואס האבן זיך פאראינטערעסירט מיט דעם ארטאדאקסישן אידיש פון ירושלים, למשל דלית אסולין א יונגע פרוי וואס האט שוין מיט צען יאר צוריק אויסגעהאלטן א דאקטאראט וועגן דעם, און אין אמעריקע האט מרים אייזאקס זיך פארנומען אביסל מיט דעם, אבער איך מיין דלית אסולין האט עס געטאן אויף א סטריקט לינגוויסטישן יסוד, און דאס איז זייער וויכטיג. און דאס הייסט ס'איז גוט וואס מ'פארשט, און ס'איז גוט אויב עמיצער וועט אין א ווערטערבוך אדער אין דער פארעם פון אן אנדערע ווערק אונז עפענען א פענסטער צו דער צו די עכטערע פארמען פון פון דעם דאזיגן חסידישן אידיש.
ביי אונז אין ארבעטעררינג האט מיט מסתמא א צען יאר צוריק געהאלטן א לעקציע, א לובאוויטש, דער לובאוויטשער רב פון איינע פון די פארשטעט פון באסטאן.
יא.
א אמעריקאנער געבוירענער, ביי אמעריקאנער געבוירענע עלטערן.
און ער, די לובאוויטש איז דאך אסאך מער וועלטליך ווי די אנדערע חסידישע סעקטעס, האט ער געוואוסט וואס ווער עס איז זיין עולם, האט ער אונז פארזיכערט אז אמאליגע יארן האט מען נישט געטארט ביי די לובאוויטשער אריין קוקן אין דער אידישער ליטעראטור, זי איז פסול זי איז טרייף. אבער היינטיגע צייטן ליינען מיר פרצן און מיר ליינען נישט שלום עליכם'ן ווייל מיר האבן שוין מער נישט מורא פאר דעם. נו מילא, דאס ווייס איך נישט, כ'ווייס נישט בכלל וואס איז דער צוגאנג היינטיגע צייטן ביי די לובאוויטשער צו אידיש אחוץ דעם אידיש פון דעם לובאוויטשער רעבן אליין, אבער פון דעסטוועגן איז געווען אינטערעסאנט צו הערן

איז איך מיין יצחק איז איך מיין אז מיר וועלן קענען רעדן א גאנצע טאג מיט א גאנצע נאכט, אבער איך מיין אז איצט דארף מען זיך אביסל אפרוען. גערעכט גערעכט גערעכט.
דו ביסט נאך זייער יונג, אבער איך בין נישט אזוי יונג, איז דארף מען נעמען אין אכט אז אנגיין צו לאנג ווייטער קען מען נישט, אבער מען קען רעדן נאכאמאל, פארוואס נישט? ווייל ס'וועט זיך מאכן און עס וועט אינטערעסירן איז בכבוד גדול. יא, און לאמיר האפן אז מ'וועט זיך, איך וועל מסתם נאך זיין אין פאריז נאכאמאל, ווייל ווי קען איך נישט צוריק קומען קיין פאריז? אט אזוי, זאלסט אונז קומען און מ'זאל זיך זעהן געזונטע רייד און אין פרידן. און איך וויל אויך אז, איך וויל אז אונזערע צוהערערס זאלן פארשטיין אז די מעדעם ביבליאטעק איז איינע פון די וויכטיגסטע אידיש פונקטן אין דער וועלט, און אז מען וויל זי שטיצן זאל מען זוכן דאס וועבזייטל פון אדער פון פעריס אידיש קולטורעל סענטער, מעדעם לייברערי, אבער אויך אמעריקען פרענדס אוו די מעדעם לייברערי דאס קען מען גרינג געפינען אויפן קאמפיוטער און אפשר זיך פאראינטערעסירן און אפשר אויך שטיצן די וויכטיגע קולטור אינסטיטוציע. א שיינעם דאנק שלום פון דיין מויל אין אלעמענס אויערן.
זיי געזונט יצחק און איך ווינטש דיר מיט דער גאנצער משפחה און אלע פריינט און אלע אידן א זיסן א פרייליכן און א כשר'ן פסח.
אמן דאס אייגענע פאר אייך פאר אייך אלעמען יא